Merħba, sibt t-tajjeb u xek jgħidu. Sibt, sibt, sibt, sibt, sibna ħabiba unek fil-program. U għad rispondi għaxar mistoqsijiet f'ħames minuti, tana mek. Sali meta bdejt kanta u flima eta għad tisma din nista noħoda bis-serjeta Bdejt inkanta ta' jisu tliet snin, imma ta' sitt snin ktibt l-ewwel diska tiegħi. Jien kont naf nikteb ta' sitt snin. Min jinfluwenzak l-iktar lokalment u anke internazzjonalment? Lokalment, naħseb lokalment Ivan Grech jispirani ħafna u internazzjonalment Adel. Di ħadd tistinna qabel. Mela inti meta kellek disa' snin ħadt sehem ma' rock band Taljana Papa

Junior Eurovision, x'għalmek int ħadd sem darbtejn. Ħadd sem darbtejn, naħseb kienet kważi l-ewwel darba li ħadd sem f'kompetizzjoni naqri żjed organizzat taf kif fejn qed tagħmel eżatt fuq palk sabiħ qed tesibixxi kanzunetta oriġinali. Nasba li minna ħafna għax minn hemm imbagħad il-karriera tiegħi naqri żjed Soda.
Iva. Il-mami tijak fl-2017 ma baqax maħna, effettwatek mużikalment. Affettwatni ħafna, l-mami tiegħi kienet il-pillar tiegħi fej anka fl-affarijiet tal-mużika f'tal iskola u kollox kienet tejni f'kollox u tippuxjani f'kollox. U suqek naħseb ukoll. U suqek. U suqni wkoll. Imma ovvjament eh, wara li ħallitna kelli min jgħini u jippuxjani biex naqpa' nagħmel dak li qed nagħmel u anka li għax ovvjament kienet tkun kbirija. li naqpa d-dejja bl-affarijiet li jogħġbu lili. ċert il-gburija bil-kbir tajjeb. Mhux tal-gburija tal-li irnexxilek tagħmilha kanzunetta u ddedikajtha lilha. X'inhu l-proċess biex tasal għal kanzunetta bħal dik illi fl-istess ħin għalkemm qed titkellem fuq ommok naħseb illi taħdem għax kull min għandu l-ommu nieqsa jirrelata magħha. Iva, naħseb l-ewwel diska Thunder li ktibt fuq il-mami kienet diska li ktibta mal-Muxu u ma' Elton Zarb fej it-tnejn kienu jafuha sew u kienu ħbieb sew tagħha, allura kienu jafu eżattament x'għaddejna minnu l-relazzjoni tagħna. Allura kienet kanzunetta hekk li kienet taċin ħafna. Mbagħad mhux tal-aħħar kienet diska miktuba ma' minn Emil Kaliabilis li għadda minn istess sitwazzjoni bħali sentej qabel. U naħseb ja l-lirika tagħha jista' jirrelata kull minn għadda minn l-istess situazzjoni. Tara, bħal meta nagħmlu ċaj taħna, rridu nkunu għaddejna minnhom ħafna drabi biex jaħdmu għandna. Eh? Eżatt, eżatt. Is-six, isser inti studjajt il-liġi. Taħseb illi fil-mużika tidħol il-liġi? Hmm. Ġieli s-su jgħid il-xaħat jew għamil eh, kontrat. Naħseb hawn Malta, naħseb hawn naqas suq żgħir għal għal-liġi u l-mużika f'dek. Imma imma għaw fejn ikbru, għaw fejn ikbru.
Nizzem. Issa għal-oħra, nistaw nejdu li sirt l-ewwel mara li rebħet mużika, mużika u għadet issa, dak it-titlu jibqa. Xi tfisser imma għalik, għax rridu nejdu vera, il-festival hu dominata xej, ġvelu d-dissana għram ħafna nisa. Iva.
Naħseb u dejjem dominat minn nisa li zjed, ġifiri naħseb Għaw Malta, ma nafx, naħseb fi snin li sar mużika mużika, sissa kważi dejjem iżjed nisa kien hemm. Imma rebħu l-ġiel.
Barra inti. Kdibt ma' ħafna kompożituri u awturi, hemm xi ħadd tal-qalbi hekk. Kull kollaborazzjoni li għamil dejjem ħdim tal-qalbi, ġifieri ma nistax ngħid le, imma naħseb mal-mhux għandi eh, artist taħdem. Hekk imma jsuħija li, ġifieri ma nistax ma nsemmix. Tajjeb, nalqu b'di. Max, aħna nafuk, dan ħanu kixfu kemm għandna żmien ma nafuk żgħira u nafu l-lum birt imma turajt, imma turajt f'kull sens, imma mużikalment fej tixtieq li tmur u fej jew forsi diġa sejra. Il-fatt li tħalt mużika mużika l-ewwel darba u tlaqt tajba daqshekk ma nagħti n-nies jisu tatni Isu xejra oħra għal-mużika tiegħi, anke s nikteb iżjed bil-Malti. Ħriġ diskassa bil-Malti wkoll. Għaddina d-diskaxin jew fejn sibuha? Aktar viċin, tisaw sibuha fuq YouTube, Spotify, fuq Apple Music, insomma, kull tibta, kull imkien. Dinalik u blunuri. Maxine, grazzi ħafna simpatika u għomli u ibqa sejrek u jek tixtuq il-ġat tiħor flok Maxine, ibatunna għawnek. Narawkom.